Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kua tū te ringa o Moko, te pania o te Kaunihera o Te Tai Tokerau hei koro matua ki taua rohe. Ko Taike Te Wani, ā, kia tū tētahi manukura mō Te Tai Tokerau ki te raki ka haku kotahi i ngā tāone, i ngā hapori katoa o tēnei rohe, kia noho ki raro i te Hamarara Kotahi.
111 nā kōiwi Moriori kua whakahokia ki Aotearoa mai rāna nā. A ko Te Ika a Whiro o te kapa o te waka hui a Aroha Cassidy tērā kua mene ki te pō. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. E tangi mōteatea ana nā kai hāpai ina taonga tapu a Tānerore i te matenga o Aroha Cassidy nanai. He hautipua o te kapa haka, he māreikura kua whakakanohi i a Aotearoa huri noa i te ao. Ko ia tētahi o nā kai haka tuatahi o te kapa rongonui kua rima nā ekena ki te taumata ikeike o nā whakataetae Kapa haka ā-motu i roto i nā tau, arā, ko Te Waka Huia, i whakatūria e Tākuta Ngāpō rāua ko Pīnia Wehi ki Tāmaki Makaurau. Ka haria te taona o Mate ki te kura tuarua o Kia Aroha ki te tonga o Tāmaki, ki reira takoto ai i tēnei rā. Nā, hei kīnaki i nā kōrero mō Aroha, kia huri tātou ināianei ki tētahi atu kaihaka o Te Waka Huia, kia Hare Rua. Kia ora e Hare. Na, ko Aroha e tetahi o na kanohi i mohio whanuitia i te kapa o Te Waka Huia. No te tau waru tekau ma ono tana tu tuatahi ki taku nai mohio. Ka pehea nei koe e korero mo tana tu?
Ae, tera wahine, tera whaea o matou. He tino wahine, a ka mutu he He whetū kai tua noa atu i te whetū o te ao haka mō te reanga i a au nei, e mōhio ana rongonui nei e tērā wahine mai i te wakahuia, mai i wērā o nātau, hoino mō roto o te wakahuia ake e tino whaia nō mātau taku reanga i tae muri ake, muri atu i a rātau, i a Aroha mā, i a Aunty Vickie Wehi mā, tērā hunga. Nā reira, tēnei wahine, moata rawa te wehe, moata rawa te haere, hoi anō, ko riro atu i tēnei wā, engari, āe, he tino taonga nō te ao, nō te ao Māori, nō te ao haka. Koia tētahi o nā tuatahi o Uncle Barbara o Aunty Nan i roto i a Te Wakahuia. Nā reira, ko rātou nā Mate Paraiti Huarahi mō nā mea pēnei i a au nei i tae i muri, muri ake i a rātou. Tēnā kōrero mai mō wāna pūkena i a koe hei hoa haka i roto i te kapa.
Āe, he wahine, wahine, oh, he wahine rahi nei, nē, he wahine rahi. Ā, engari, ā, he ngāwari runga i ōna waewae, ā, te nekeneke, te, te, te whiu i te poi. ā, ka mutu mō te waiata, he reo waiata, i a ia tētahi note, ā, nōna anō tana note, ā, he rei te mea ka rawe ki tētahi atu te note i a ia, he tino mātanga, ā, mō te pupuri tana note, ka mutu, ā, ehara i te mea me whai hoa ia i roto i te kapa, te, te, te mau, te kawe i tana note, ā, waiata nei tāku e kōrero ana. Ā, ka mutu, ā, mō te poipoi i ngā mea rangatahi, ā, pēnei i a nei nō muri kē tae atu, me te hunga o taku reanga a tamariki ake hoki, he tino wahine tino māmā, he tino wahine poipoi, ahakoa taku tae atu ki te waka koe nui mātou e tae atu, hou koe tēnei wahine, tēnei mātanga, tēnei tohunga, tēnei mātanga, engari ka noho me mātou, ānō nei he tangata noa. Nā reira, te hūmārie, te whakaiti i roto i ērā mea katoa, engari he māro, He tau au e, i ki te hē, ki te hē i te tangata o kā mōhio. Ka roa hoki, nē? I tana waha, i tana waha, ka mōhio, ka kaikaina mātou, engari, engari he wahine mōhio ki te manaaki i te tangata, ki te poipoi i ngā pūkenga kai roto, i roto i ngā kaihaka, i a mātou e te tai atu ki roto i, i te wakahuia, ka mutu he wahine whakawhanaunga, ehara i te mea ka nohonoho o wakahuia anahe, engari he moe te whakawhanaunga, me ngā mea o Rangiwewehi, me ngā mea o Mānutaki, me ngā mea o ērā kapa o taua wā, ā, nā reira, ā, he tino wahine, ā, tērā wahine a Aunty Aroha mātou. Ia, koia, koia tērā, ko Aunty Aroha ki a tātou katoa, nē. Nā, ki ō whakaaro, he aha, he aha te mea nui ka maharatia mōna?
Ā, koia tētahi nā, koia, koia tētahi o nā tino, nā tino kaihaka o, o, o taua wā. He tino, e, ā, ka mutu, ā, e, te nui o te, te, te nui o te wahine, me te nui o te wahine, ka tāia ia te, te pau, te pau ā, o waenga te rārangi tuatahi, ka tāia nā nekehanga katoa e rite mea kāre e taea e ia. Nā reira, e rite mea e wahine mataku, te noho, koia te, te, te, te waenganui o te rārangi tuatahi, te taha rānei o te waenganui, mēnā ko Aunty Vicky kei waenganui, koia kei te taha. Ā, ka, ka mutu, ā, ā, koia tētahi o nā tino pou o, o te tīmatanga o te waka uia. Ā, nā reira, ā, ka mutu, o te ao haka me kī, me kī, pērā te wā i tīmata ai tā tātou kite i te ao haka, runga pau ka whakaata i te wā taua o, 86 anga whakamua ana mai ki ēnei tau, nā reira, he mea ka maumaharatia e ngā tāngata mōhio mātaki te kapa haka o taua wā, ā, ka mutu ka maumaharatia e ngā reanga pakeke mai ana, he kaiako hoki i roto i ngā kura, i roto i ngā kura o Raki Pae Whenua, ngā kura o Raki Pae Whenua me ētahi atu o ngā kura i haere ki reira whāngai ai i te. wana mōhioranga, wana akoranga, wana wheako ki ngā tamariki, ki ngā whakatipuranga nāianei kua pakeke kē.
Ahoi anō kua pau te wā ki a Tawe, ehare, engari nā mihi nui ki a koe me ōu whakamārama mō tēnei kaihaka iho pūmanawa o tō kapa. Āe, tēnā koe, tēnā koe. e mihi atu ana.
Nā, konei atu i te kotahi rau o ngā kōiwi Moriori kua whakahokia mai ki Aotearoa nei i Piritana Nui, i tētahi huihuinga motuhake i te papa tongarewa. Koinei te whakahokina kōiwi nui rawa atu mō tētahi iwi kotahi nei. Kai a Muriwai Hei ngā whakamārama.
He reo karanga. He maimai aroha mō ēnei kōiwi tīpuna. This is a culmination of their hopes and aspirations and it's a great day that finally Uh, with, a, with a, a meeting of the hearts and minds, the karapuna and the, and the tipuna are, are at home.
Kua roa nei te wā e tāria ana ēnei matamata huānga ki te whakahokinga mai o ēnei Moriori, ā, neke atu i te 15 tau e tāria ki tēnei rangi.

Ahakoa kua whakahokia ēnei taonga ki te papa tongarewa, kāore ka pūareare ki te marea, ka noho ēnei taonga ki tētahi wāhanga tapu o te whare taonga nei. In the past we've had our ancestors toi moko being displayed and just recognising the what our ancestors represent and that's just that's insulting and affront to us and not only to us to many First Nations and Indigenous people so

Kia whai wāhi atu koutou kia hoki atu ki taua kōhatu. Kei te koke whakamua tonu ngā mahi kia whakahokia ngā kōiwi tupuna ki ngā iwi maha o te motu. And we think there's probably another fifty to a hundred to come back from New Zealand and overseas, but who knows, you know, there could well be others in other private collections.

Te Ao Mārama.
Koia tētahi o nā mata o te ao tōrangapū, o te kaunihera o te raki o Te Tai Tokerau. Kua tū te ringa o Moko Te Pania o Ngāti Kahu me Te Rarawa hai koro matua ki taua rohe. Ā, hai te marama o Whirinānuku tū ai nā kōwhiringa pōti ā-rohe. Engari ko tana wero tuatahi he whakapiki ake i te kaute o te hunga pōti e puta ai tōna ihu. Ana i te pūrongo a tā mātou karere take tōrangapū a Whatitiri Te Wake.
He rā anō, he akoranga anō mō tēnei kaiako Kura Kaupapa Māori.
E whanga ana kia whakarērea te akomanga kia pūmau ake ai tana noho i te taiwhanga kaunihera hei koromatua. Ko Taiki te wāni, ā, kia tū tētahi manukura mō te Taitokerau ki te Raki ka haku kotahi i ngā tāone, i ngā hapori katoa o tēnei rohe, kia noho ki raro i te Hamarara Kotahi. I Wikitōria te Pania, 31 tau te pakeke i te tūru o Kaikohe ki Hokianga i te tau 2019. Nā wai ko ia te pōtiki o aua kaikaunihera i eke? Every single one of us is sick to death of I hau our tōna rongo i tōna pēhi kia tū he hui motuhake i te kaunihera kia pōti mō ngā wāri Māori. Ko te hua i whakaaetia. Hei tāna, ka nui anō te reo o te Māori i ngā whiriwhiringa kaunihera te haere ake nei. Hei tēnei tau nei ka tū tokowhā mai ngā kaikaunihera Māori, tokoono ngā kaikaunihera whānui, kotahi anō te koromatua, ā, nō reira, he tino reo mō te Māori ka noho ki tēnei kaunihera kua roa e ngaro ana. He huhua ngā take e hiahia ana ia kia whakatikahia pēnā ka riro i a ia te tūranga nui, ā, ko te kotahitanga te whainga matua. Kua tae kē te wā kia, kia huri i te hakaaro kia kawe e whawhai tērā tāone ki tērā tāone, tāone kia hakawhiwhi ngā pūtea. Ahakoa kei te takiwā o te 48 mano tāngata o te raki o Te Tai Tokerau e āhei ana kia pōti, nō te tau 2010, horekau anō te hunga pōti kia nui ake i te 50 ōrau. He hiahia nōna kia nui ake taua nama. Ko te wero nui, ā, i tēnei wā nei, ko te hakaaweawe, ko te hakatairanga atu ki te iwi kia rēhita kia pōti ai rātou. Ko tō rātou pōti, Tō rātou reo, tō rātou mana. Pēnā he huarahi tēnei ki te Whare Paremata kāore anō ia kia whakaarotia. Ō, ko wai kē, ko wai kē ka mōhio hei aha pea taku titiro whāroa atu ki tērā pae roa engari ko te pae tata kei mua i te aroaro i tēnei wā, ā, ko te patipati, ko te tonotono i ngā pōti. Ka huakina ōkawatia ngā tono mō te koromatua hei te 15 o tēnei marama.
Whatitiri te wake, te ao marama.
Nā, kai tua ake tonu nā Whakamatuatanga, ko tā Tony Kake nō Papakura marae, mā te aro ki nā tikana Māori e piki ai na tatauranga kano ārai mate mēna hua hauora mō te Māori. Because nobody leaves our clinic without the medication they need as opposed to what they can afford. It's a different thing.
Nau mai anō. Nā kai te piki tonu nā take mate korona, 13 344 nā take mate korona i te rā nei, e 23 ngā mate, Ka mutu e tohua ana nā take o ia rā, kai te pāki anō nā tāngata e te mate korōna. Tekau mā whā mano nā tāngata kua pākia anō e te mate nei, 183 nā mea kua pākia kia toru ngā wā. Nā kua whakakorea e Rererangi Aotearoa nā rerenga i tēnei wā o nā hararei mō ngā tamariki, ko te mate korōna te take. I te tokomaha o nā kaimahi kua whakakorea tata ki te 200 tāngata kai te kimi a Rererangi Aotearoa hei he kaimahi mōna ki ōna tari. Hai tā Rererangi Aotearoa ka ngana rātau kia ruarua ai nā whakakorena rerenga kia tae atu ai a Ngāi Pāhihi ki wī, ki wā. Na, e ai ki na Whika, kua piki na Weronga Kano Ārai Mate Korona ki te Māori, na te pūtea tautoko ki na hapori Māori a te Kāwanatanga. E kotahi rau, e toru tekau miriona tāra te nui o te pūtea i tohaina ki na Ratonanga Hauora e rua rau e rima tekau, hei kōkiri wawe i na take Kano Ārai Mate Korona ki te hunga e noho whakaraerae ana. Ko tā Tony Kake o te marae o Papakura, Ma te whai i nā tikana Māori me te whakanoho matua i nā tūroro i angitū ai te kaupapa. Anei te pūrongo a Hinewaine Tana Williams.
Ko te oranga o te tangata te whakaaro tau. Basically under the umbrella of do whatever it takes to make sure that whānau get to where they need to be in terms of their oranga. Nō te marama o Whiringa-ā-nuku tukuna atu ai e Te Puni Kōkiri te 130 miriona tāra ki ngā kaitono koni atu i te 250 hei whanake atu i ngā tatauranga kano ārai mate. I roto i te waru marama kua nui ake ngā pūwero tuatahi mai i te 69 ōrau ki te 91 ōrau, me ngā pūwero tuarua 49 ōrau ki te 88 ōrau. It's because nobody leaves our clinic without the medication they need as opposed to what they can afford. Different thing. E whakapakari ana te tahua ko Wheori mā ngā hapori Māori i ngā ratonga hauora ā-tinana, ā-hinengaro hoki i Papakura Marae i raro i te korowai Māori. Now we do some of the best counselling in our whare tupuna. You know, and uh, all their tupuna are around them, all the wairua of the whare is there. Ka whakaūngia te kōrero mā te Māori, mō te Māori, e te tahua ko Wheori. Koinei hoki te tūmanako o Tauni Kake mō ngā mahi a te mana hauora Māori hōu o Te Aka Whaioranga. I think that's where

Kai te wero a Ngāi Tahu i ngā kamupene tūruhi o Aotearoa kia whai huarahi rātou i te huarahi o te manaaki taiao. Kua haraina e te iwi nei te waka tere hiko tuatahi ki tōna kamupene o Shotover. Ka mutu, kai te kōkirihia e rātou te mahere rautaki pūngao whakahou, te whakaiti whakamahina wai, me te noho hauhā kore hai te tau 2050. Hai tā Yolanda Cave, te kaiwhakahaere a Tāpoi Ngāi Tahu, koinei te whakautu a te iwi ki ngā rarurau taiao kai te kitea ki Te Waipounamu. Nā, e ai ki tētahi pūrongo, kai te piki te hunga matekai, te hunga hemokai, te hunga makuhea i te ao whānui. Ko te tokomaha o nā tāngata Hemokai i piki ki te 828 miriona tāngata huri noa i te ao i tērā tau. He pikinga tērā mā te 46 miriona tāngata nō te tau 2021. Nā ko Tā Ahorangi Craig Bunt, Kaiwhakahaere Rangahau Ahu Whenua Matua i te Whare Wānanga o Ōtākou, Kātahi te māharahara nui ko tēnei.

He mahere hou mā Oranga Tamariki e whakatakoto ana i te ara hai whai mā nā Tari Kāwanatanga kia mahi tahi ai rātou ki te hapori, kia noho haumaru hoki nā Tamaiti Whakaraerae o Aotearoa. I raro i te mahere ka herea nā Tāhuhu Rangapū o Oranga Tamariki kia mahi tahi ki nā Pirihimana, nā Manatū Mātauranga, Whakahiato Ora, Hauora, rātou ko te ao ture ki te whakatutuki i nā whāina a te Rautaki Whai Oranga mō ngā Tamariki Rangatahi. Hei tā Kelvin Davis, Minita Take Tamariki, Katoa nā Tari kua whakaara ake i ētahi whāinga nui hei atawhai i nā tamariki, hei whakatutuki hoki i te pae tata e whakamau ai te pae tawhiti kia tina. Nā, kai tua ake i ngā whakatairanga, kai te mahi tahi a Ōpōtiki Kāreti, Kāinga Ora, me Te Whakatō Hea Tarahiti ki te hanga whare ki Ōpōtiki kia whai mahi ai ōna tāngata, kia whai whare hoki ai te hapori. Wētahi kai te noho ki roto i ngā kauta, ki roto i ngā wēne, ā, ngā waka. Heoi anō, koirā te tino take mō mātou, ā, ki te awhi atu i a rātou mā ki te whai atu i ngā whare.
Tauti mai anō. Kai te mahi tahi te Kāreti o Ōpōtiki ki te Tarahiti o Te Whakatōhea me Kāinga Ora ki te whakawhanake i tētahi kaupapa hanga whare. E rua nā whare ka hangaia e nā ākona 30 koni atu, hei tautoko i te hunga kore kāina me te kōpaka o nā whare ki taua rohe whānui. Anei te pūrongo a Heroini Waikato.
He wheako nui mō te hunga hia mahi, he tānga manawa mō te hunga kāinga kore. Wētahi kai te noho ki roto i ngā kauta, ki roto i ngā wēne, ā, ngā waka, Heoi anō, koirā te tino take mō mātou, ki te awhi atu i a rātou mā ki te whai atu i ngā whare. Ko Ringa Raupa te ingoa o te kaupapa, kei tōna ito te whakaakoranga hanga whare mā te rangatahi, hunga pakeke anō hoki. E kārata ana ngā akonga

Kei te tautoko a Kāinga Ora i te kaupapa Ringa Raupā mā te tuku i ngā tuhinga me ngā hangahanga mō te kaupapa. Ko rātou hoki he tautoko i te kaupapa i tōna ōrokohanga kia puawai ai ā haere ake nei. Ka whai atu anō a Kāinga Ora ki ēnei whare e rua mō ngā whānau, āe, i tino hiahia i ngā whare me ngā tamariki, tira ngā kaumātua pea. I love building in general, like I love working with wood, I also like want to learn how to build houses for my family, you know. He ruarua noa ngā whare i Ōpōtiki, 20 noa ngā whare e wātea ana hei hoko mā te marea, ā, e rua noa he rēti. Ko te manakō nui a Paruru mā te kaupapa Ringa Raupa he whakakapi i ngā korenga o Mākete Whare. Ko te hiahia o mātou, ka tiru anō ki ngā ā, ngā whare anō, ā, e toru, e, e whā pea. Koinā te hi, ko tōku hiahia, engari, ā, ā, ka kōrerohia e mātou te whakatōhea ki ngā, ā, ki ngā hoa, ki ngā, ā, ki te kāwana hoki, ā, mō te, mō te rautaki roa, ā, mō tēnei kaupapa. Ka oti ngā whare e rua hei te mutunga o te tau. Hironi Waikato, Te Ao Mārama.
Na, kia titiro ake tātou ināianei ki nā Tohua Tāwhiri Mātea, 18 ki Kaitaia, ahakoa, ā, ākereka kōpata te ua hei te ata ki reira. Rite tonu te kōrero ki Tāmaki Makaurau, na ka mao te ua ki Rotorua mō te wā poto. He kōrero whakatūpato ki Tūranganui-a-Kiwa mō te kaha heke o te marangai. He whaititiri anō te matapae ki ngā motu. Na koutou o Te Whanganui-a-Tara kari te pai na korero he pakana kai te haere i waenga i a Ranginui ra ko Tawhiri ka marire haere te hau riri ki Whakatu ai te tuhoitanga o te ra timata ai te marangai ki Otautahi ai he huka rere ka taka ki Tahuna waiho pai he hau kaha ka pupuhi mai te mai te nota no reira mai te tonga mai te tonga ke no reira makariri rawa atu. A kāti, ki konei i whakairihia ai te kete kōrero. Mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi ipurangi. Nā, hei whakakōpani ake i tō tātou hōtaka, hei whakanui hoki i Aroha Cassidy, kia mātaki anō ai tātou i Te Waka Huia me tā rātou waiata ā-ringa, wahine toa i te Koroneihana i te tau 2016, ki a Āio Te Pō.